Tagħmel affarijiet illi huma dejjem l-istess, però inti tibda tinduna, hemm hu, dak huwa l-ewwel slajd, illi minkejja li qed tagħmel l-istess ħaġa dejjem l-istess, l-affarijiet qegħdin jibqgħu l-istess ukoll. U hemm min jgħid li imma mhux tajjeb li nibqa' nipprova? Iva tajjeb tibqa' tipprova, imma tajjeb tibqa' tipprova affarijiet illi jaħdmu. Jiġifieri da hemm min jgħid li isma' jiena minn dejjem immur nimxi nofsija kuljum. U għall-bidu kont nara naqra r-riżultati, issa ili seba' xhur, tmien xhur, ma nonqos kemm kemm mill-inches imqar jew mill-weight. Allura jekk inti qiegħda tagħmel dik il-mixja biex tirilassa, nibqa' ngħidlek isma', ibqa' għamilha. Imma jekk inti qed tagħmilha għax mingħalik li b'dik il-mixja ħa tkompli nieżla fix-xaħam, ħa ngħidlek isma' ħi, Mhux qed tinduna illi wara dawn il-ġimgħat u x-xhur kollha, ir-riżultati mhux qed jiġu? Mela ma wasalx iż-żmien illi inti forsi tibdel dik is-sistema u ħa nimxu għal li jmiss? Mela, ehm, hemm hu. Dik hija l-istess ħaġa li għadni kemm għedt, kont qed naħseb 'il quddiem diġà, ħa ndawru li jmiss. Tajjeb, mela, tajjeb illi u taħseb illi jekk ħatibqa' tagħmel l-istess ħaġa, ir-riżultati b'xi mod jew ieħor ħa jiġu differenti. Jiġifieri hemm min jgħidli, jgħidli isma' eħe, ħa nibqa' nipprova nimxi ta', għax naħseb li xi darba nerġa' nibda nitlef dawk l-inches, mhux il-każ. Biex titlef dawk l-inches, għall-mod tal-kelma, jekk inti kont qed tagħmel ta' l-inqas nofs siegħa miexja fuq art lixxa, għall-inqas ibda għamilha telgħa. Jew eżempju, illi jibda jħaffef iktar il-pass, hemmhekk ngħidlek li għamilt improvement żgħar diġa. Però għal min isegwi anke dawn il-videos jaf illi il-mixi biss, jiġifieri exercises li primarjament iħaddmulek il-qalb, dawk li jitqiesu bħala cardio, mhumiex biżżejjed biex nitilfu x-xaħam għat-tul ta' żmien biex naslu għal ċertu riżultati li ħafna minna rridu, fost l-oħrajn li ninżlu fis-sizes, li nidhru ttonjati, li nidhru puliti, tajjeb. Għaliex? Għax il-mixi biss, iva, ikun mgħin li qed iħaddem l-aktar il-qalb. Li għandna bżonn biex niffurmaw sew? Irridu nżidu t-toning, mela nżidu il-muscles tagħna. Għall-każ tan-nisa li qed jarawna, tqogħdux tinkwitaw, mhux ħadd iġu qiskom raġel, bodybuilders, insa. Il-bodybuilders isegwu programmi ta' training, ta' ikel, li jkun apposta għalihom, apparti affarijiet oħrajn illi forsi ma nkunux qed narawhom. Tajjeb, dik importanti wkoll. Ehm, imma, dak li qed ngħidlek, isma', jekk inti m'intix qed iġib ir-riżultati li trid, wasal iż-żmien li xi ħaġa jew ħafna affarijiet illi jinbidlu. U ħa nimxu għall-islajd li jmiss, fejn jidħol il-fat loss imbagħad. Ehm, x'tip ta' bidliet nistenna jiena? Jiġifieri kif se nkun naf dak li qed nagħmel u biex jaħdem jew le? Ma nistgħux nippretendu li ma li nafsu switch ħajġu r-riżultati, vera. Imma kif qed ngħidu llum ukoll ma jistax ikun li ndumu il-ġimgħat u x-xhur mingħajr ma naraw l-ebda differenza. U il-bidliet fejn jidħol il-fat loss, fejn jidħol l-exercise, speċjalment meta jkun qed isir b'mod professjonali f'ambjent ta' grupp, sabu li jsir hekk. Mela mill-ewwel inti tħossok internament ħafna aħjar. Mela tħossok iktar pożittiva, iktar enerġetika, normalment torqod aħjar, tħossok iktar trankwilla, b'inqas stress, b'inqas ansjetà, dik number one. It-tieni nett, tibda tinnota anke illi l-ħwejjeġ qed joqogħdulek aħjar biż-żmien. Tajjeb, wara ftit ġimgħat, forsi qed nikkalkula wara l-ewwel ġimgħatejtlieta. Il-pass li jmiss ikun tibda tara anke bidliet fil-mera. Illi dawn il-bidliet kollha li qed insemmu jistgħu jew ma jistgħux ikunu akkumpanjati bi tnaqqis fil-miżien. Jiġifieri mhux bilfors għax inti m'intix qed tonqos mill-miżien ifisser li m'intix tagħmel progress. Għax ġismek tant speċjalment fil-bidu għaddej minn bidliet, tant qed jagħmel affarijiet ġodda illi dak il-weight loss, jiġifieri li inti tonqos mill-miżien, mhux bilfors iseħħ. Però importanti li kif qed ngħidu illi wara li tibda tħossok aħjar, wara tibda tħoss li l-ħwejjeġ qed joqgħdulek aħjar ukoll, li tibda inti anke tara bidliet fil-mela. Għax minn dawn l-ewwel tnejn tlieta illi tinduna li inti verament qed tagħmel bidla. Il-quddiem iva, il-quddiem anke l-weight loss jibda jseħħ u jibda jseħħ b'rata aktar mgħaġġla. Imma fil-bidu nistennew l-aktar illi l-bidliet isiru fil-famużi inches, fil-maġġoranza tagħna, għax hemm nies illi naturalment jaraw l-ewwel weight loss imbagħad inċlos, però tipikament iffukaw l-ewwel fuq li taraw l-inċlos, jiġifieri d-daqs tal-ħwejjeġ aktar milli l-weight. Jekk taraw li dak li qed tagħmlu mhux qed iwassal għal dawn it-tliet fatturi li semmejna l-ewwel, araw x'ħa tagħmlu, araw x'se tibdlu. Jekk nistgħu ngħinukom b'xi mod, kmandawna, saqsuna, ħa nitlobkom tagħmlu share, like jew love ta' dan il-post ħalli kemm jista' jkun ngħinu aktar nies. Niltaqgħu!